Omugyeni Joseph n'omwe omu bahingi agizire ngu abashaija baingi batorokire omu maka baagyenda ahabw'okubura eky'okuriisa amaka gaabo. Batorokire omu maka. Eky'okubanza abandi bakaza omu sentinari baarya rooni y'okuza kuhingiisa kandi waagumamu hati owa rooni, loans officer, yaahika omu ka yaashangamu omukazi n'abaana naarondaho kubataha buri. Afazaari nangwa nyowe omukazi akangira ati niiwe tobura. Kwonka naashanga ntarabaasa kubura, naabura abangye nibahwaho. Nicholas Turinawe na Chomukama Allen ababagambiire abakora omu updf bakakwatwa barikubingwa omu itaka kandi bakashashura esente nyingi okuruga omu kihome. Ebicoori okwo omu barracks. Ebicoori naabibagara Ku bikirakwera omukazi yaazayo kutonderayo ebicoori by'akahunga, niho baabaire nibamukwatira omu bicoori ngu yaaba omushuma. Kandi nyowe bakaba bakaba batampikire, baagira ngu byona n'ebya production, ngu timpikire kuba nimbyihayo. Niho baabaire nibantwara aha pooriisi Kanyarugiri, baabaire nibanyihirayo bakashaho emitwaro abiri n'etaano y'okuriha ebicoori ebyo, nkagira ngu nyowe tinkuza kushashwa emitwaro abiri n'etaano aha bicoori ebi naayehingiire. Hati niho naabaire nibanyiha aha pooriisi aho ndikugira ngu omuntu nyowe ariiba naaza omu kooti ahabw'okuba tinkuza kushashura ebicwera ebi naayeyingire nkagaruka kandi naatairemu sente zangye naare na zaarooni. Nshungirwe abantu ab'omu rubaju nibanshumbuusha bampa ku bampa kwonka ku baatairemu eky'okukoma na piki ntakiine ky'okucungura ebigambo ryanyesiba. Deusdedit Ensinukweri Orikiriza pe na rwakisa yagambira Sky TV ngu embera y'abantu barikuturamu na munonga abo ababingirwe omu itaka neyerarikiriza. Itaka rya barakisi
barikwihayo ebyokurya, barikwihayo ka fiizi k'abaana kandi bakaba bari n'amabanja ahabw'okuhinga emisiri mbwenu kubaijire bayotsya emisiri yaabo Abaana hati baremereirwe omu maka okubahuumurira. Abazaire abaingi barugire omu kyaro baaza omu kupakasa baabura omu maka. Mbwenu nyine ekizibu ahabw'okuba abaana bariyo nibagira emishango mingi ey'okwiba eby'okurya by'abandi ahabw'enjara. Abakazi nibo batsigaire omu maka. Then abashaija abu bagiire omu kupakasa, abandi abakirimu abehangaine nabo nibarara omu bishaka ahabw'amabanja agu baariire ahabw'okuhinga omu itaka erya. Eryabo.
Nka kansara waabo nk'omukyara nimpurira nikinteganisa munonga. Abamwe baine loans, abakyara mwahurira ku na ku ndi Chairperson wa Women Entrepreneurs aha Bwibanda North Constituency. Abakyara bakaija baaza omu sacco baihamu loan barikumanya ngu baheza kuhinga nibaza kuba nibashashura. kwonka looni hati zeemirwe kushashurwa kandi sacco nituragiirwa okugira ngu esente za purezidenti Museveni tuziiheyo omu bantu n'abandi bagaruke baganyurwemu so omukyara ku okumuhika akooreeka ngu ebi yaahingire omu barakisi bikafa hati oreeba nibatandika n'okutweshereka sacco zirimu niziza n'okugwa ahabw'okugira ngu abakyara bareemirwe kugarura esente omu sacco then na n'abandi bakazitwara bakazeehora tushanga turiyo nitukora loosi ahabw'enshonga y'eitaaka rya barakisi. Lieutenant Colonel Herman White Mukasa orikwebembera Bihanga Army Barracks yaagira ngu hariho bamwe abaikiriize kusharuurirayo emisiri yaabo kandi abandi tibaikiriziibwe kusharuura. Abo boofiisa abariba bagana okugyayo ebijanjaaro mukirize abatuuze bagende bagyeyo ebijanjaaro byabwe era ebijanjaaro baabigyayo tutegeraganye. Obulo

Yaagambira abahingi aba baaba batashemereirwe ngu ekigyendererwa kya updf okubabugana n'okwenda kumanya ebintu byabo ebyasiisikaire kandi nikwo bakatandika kubashumbuusha. for what I would call a walk through to see individuals individuals plot

Tibikirizibwe kugamba ahabw'okushanga ngu nibo baabaire nibabonabonesa abahingi. Ogu nibamweta Karooli.
Ohuriire? Hati baatandika kurwana n'okuyomba. Naabuuza omushaija biti omwe bakuyomba n'ebiji piki ebyo ebihimba waabiiha nkahi? Hati bakaba nibayomba. Reka tucoboorye.
Gashakwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV.
Abantu nyamwingi bayerundaanira aha mushomo ogw'eby'obushuubuzi oguteekateekirwe aba Mbarara City Traders Association ahari Igongo Culture Centre aha omu City eya Mbarara.
Eki ni kimwe aha bintu ebiriyo nibikorwa omu muringo gw'okujaguriza orurembo rwa Mbarara. Mwijuka Simon Says orumukuru w'ekitongore kya Ambasiita yayetomboitira gavumenti okutetsa abashuubuzi abakuruga aheeru reero ekabonabonesa abanya Uganda abakwetandikiraho. Nefevaringa munonga nari shi neyamba munonga abashubuzi abarikuruga aheeru. Abashubuzi abarikuruga aheeru nebahereza tax holidays, mbwenu oku erikubatwariza tihaine nka oku erikutwariza abashubuzi abaaha. So tukaba nitugira ngu atleast gavumenti neitwe ahabw'okuba nehereza bariya ba tax holidays neitwe tureebemu. Kugira ngu nabo baine esente zonka ebi barikubaasa kweinvestinga. Na naitwe nitubaasa kuba ba investors. Haza n'esente tuziine, abashobozi esente baziine, waabaheereza opportunities ezo bakazikozesa nabo nibabaasa kugira bata? Ka tuhe eky'okureeberaho. Omuntu kuri yaateekaho ka factory, noomuheereza obwire bwingana ki otakatandikire kumuhaisa mushoro? Muheereze at least noba emyaka nk'ebiri. Ori akora onoomuheereza emyaka etaano naiwe mutuheerezeho emyaka ebiri. Beitu itwe ahabw'enki mutakuturiingiza ngu mukatuha mushanju? Ka turi abaaha? Ka nituba tukuriire aha, business ka tuzikuriire aha, ka twine abaana baitu baaha? Aha mushomo nigwo gumwe, Robert Mugabe Kakyebezi, ori mukuru w'orurembo rwa Mbarara, yashaba abanyambarara kwetukwatiramu,